Insellmulkom u nilqgħukom għal programm ieħor mis-sensiela Xi Qrajt dan l-Aħħar. Magħna llum għandna lil Claire Azzopardi. Claire tgħallem il-Malti u hija awtriċi u traduttriċi. Hija kitbet diversi xogħlijiet, fosthom is-sensiliet ta' Jake Cassar u tal-aħwa Demolets, li huma popolari ħafna maż-żgħar. Hija tikkollabora wkoll ma' illustraturi interessanti u xogħolha rebaħ ukoll diversi premjijiet. Allura, Claire, xi qrajt dan l-aħħar? Għandi żewġ kotba llum miegħi għax jiena nkun qed naqra ħafna kotba f'daqqa ġeneralment, u dan l-aħħar skoprejt lil Rebecca Cobb li hija awtriċi u illustratriċi wkoll għat-tfal iż-żgħar. Dak tip hekk vera lqatni tagħha imma mill-ħafna li għandha. Jismu lunch time u jgħod dwar dan it-tifla li ma tkunx trid tiekol. Kull ħaġa li tagħtiha huma fil-platt ma jogħġobhiex. U insomma darba waħda jiġu qisha tistieden lill-annimali kollha tal-foresta biex jiġu jiklulha l-affarijiet tal-platt. U allura lil ommha qisha tinganna u tgħidilha ara kilt kollox. Sakemm sa filgħaxija din it-tifla Jaqbadha vera ħafna ħafna ġuħ, l-istonku tagħha jibda jgerger u tmur fuq il-mejda u titlob lil ommha l-ikel. U terġa' tiha l-istess ikel li tkun tagħtha f'nofsinhar imma di darba tiklu. Għax tant ikollha ġuħ u tant dawn l-ors u l-kukkudrill u l-qanfut u l-iljunfant kull min iżura u joħdilha l-ikel jgħidilha li hu tajjeb li din imbagħad fil-għaxija tiddeċiedi isma' mela l-akil uħ dawk. Għaliex m'għandix niklu jien. Eħe, din hija insomma Rebecca Cobb kif għatlek Antonella nħu gost ħafna naqra ta' tfal anke jiena x'nikteb għat-tfal fl mill-aħħa kemm picture books kif ukoll għal tfal ftit ikbar. Imma miegħi bħalissa ġibt Pazat naqra Purity ta' Jonathan Franzen. Jonathan Franzen rajt żewġ kod boħra tiegħu li huma The Corrections u anka Freedom. u dan issa l-aħħar wieħed tiegħu ħarġu wara xi erba' jew ħames snin. U pjuri, Jonathan Franzen dejjem jitkellem dwar familja jisu disfunzjonali, familja li ma tantx taħdem. U din Purity hija din it-tfajla għadha kif gradwat m'għandix flus għandha l-loan kbira minħabba l-istudju tagħha qed tgħix ma' nies oħra ġodar, insomma mingħajr ma jħallsu, omma hija ċentrika ħafna. isimha Tobogħdu u ssejjaħ lilha nnifisha Pip. U naħseb meta tisma' l-kelma Pip, le, tiftakar mill-ewwel f'kittieb ieħor kbir li huwa Dickens. U minn hemm bdejt hekk anke l-ħajra li naqrah. U fil-fatt, jieħu ħafna minn Dickens. Miss Havisham, li hija l-mara eċċentrika u dejjem bil-libsa tat-tieġ u x'naf jien u da, hija qisha ommha. Ommha hija dil-mara eċċentrika Li telqet il-missi, lir-raġel meta kienet għadha żgħira Pip u qatt ma tgħidilha għaliex u insomma rabbitha weħedha u l-konverżazzjoni tagħha s'issa għadni fl-ewwel kapitlu, mill-konverżazzjoni tagħhom imma flimkien jidher ċar hekk li qed jisraq ħafna mir-rumanz ta' Dickens. U beħsbek tkun taqra. Le, naturalment, vera wa kbir. Tkun looking forward għal. Ħafna. Eh, Jonathan Franzen jikteb, ek, bidli sempliċi ħafna, eh, jitratta ħafna temi li huma tal-lum, eh, ġviri, anka qabel naqra ktib, per eżempju, naqra review, naqra l-blurb, naf li fih ħansib it-temi tal-Wikileaks u Assange, per eżempju, l-internet u social media. Grazzi, Claire, se kolli waqfek għaw, xaddin mela. Aħna nfakkrukom biex tattendu l-Festival Nazzjonali tal-Ktieb li se jsir bejn l-Erbgħa u t-Tmienja ta' Novembru f'Dar il-Mediterran għall-Konferenzi l-Belt Valletta. Grazzi ħafna talli kontu magħna u narawkom il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin.